because of di bad economy and hardship wey dey happen for inside di kontri but presidency don come reply am come dey tell am say whether im want to make di life of president dey at risk as im go dey fly plane wey no good at all. president bola ahmed tinubu on monday june 17 2024 don come pay salah visit to di oba of lagos wey be oba rilwan aremu akiolu for inside im palace wey dey for lagos state as plenty lagosians dem don come out to come stand for road to come dey wave to welcome president bola ahmed tinubu wey make some other nigerians dem come dey fire by mouth dey give dem say be like say dis people dem dey suffer wey dey happen for inside dis country no touch dem at all. multichoice don come bring down their subscription rating of dstv and gotv for inside nigeria after wey court don come order dem not to increase di price of di subscription and on sunday june 16 2024 na im dem reduce di price rate on top dia app di rivers state govnor obisin fubara don come tell all di heads of local goment administration say to immediately make dem take charge of di 23 council areas of di rivers state afta wey di three years tenure of elected local government chairmen vice chairmen and councillors wey be say expire on monday june 17 2024. ogbonge kasala don come burst for inside rivers state afta wey di tenure of di local government chairmen dem for inside rivers state don expire and dem no gree take comot for inside office na so plenty youths dem don come gather their sef come burst enter inside di secretariat to go do and no gree protest eh, for di local goment chairman dem na so e call about police wey dey guide dem come dey shoot gun anyhow as plenty of di youth dem come provoke come go dey scatter all di big board posters dem wey dia pictures dey dey and na on tuesday wey be june 18 2024 na im dis kasala burst. Nigerians, what is going on? Nigeria, what is going on? See, that is go go on. The tenor of the local government chairman

don come hold candle light to pay tribute and respect to the late nollywood actors dem like john okafor aka mr ibu amechi monago and also zulu adigwe for inside the unity fountain on monday night june 17 2024 for inside abuja. president bola ahmed tinubu don come dey tell nigerians dey say no be only dem be di pipo dem wey dey face poverty for inside di whole world o say but dem must fight against di challenges dem as im come tok say one of di way to fight against di challenges dem na to remove banditry and terrorism so farmers dem go fit go back to dia farm but on tuesday wey be june 18 2024 president bola ahmed tinubu don come comot for inside lagos travel go pretoria to attend di inauguration of di south african president wey be cyril ramaphosa. barrister stella don come dey educate nigerians dem say to knack anus wey be anal sex say na punishable offence and e go lead to 14 years imprisonment say anybody wey go knack anus instead of kpekus say e dey guilty o on top di section 214 for di criminal code. some supporters of di govnor of rivers state wey be sim fubara all of dem don go vex con go scata di former rivers state govnor wey be nyesom wike statue wey dem modu for inside di headquarter of obinno akpo local goment council. Some of Mila hoodlums dem on Monday afternoon don go burn plenty cars dem for inside Bukuru town, eh, Jos South local government area of Plateau State, eh, and these hoodlums dem na anti-Jos

one man on top facebook wey im name be jimmy ukaba don come dey mourn dey cry for im older brother wey be kingsley ukaba thirty-two years old wey just kpai as dem dey plan for im wedding as dem come tok say mr kingsley get ogbonge accident along enugu abuja expressway come kpai on june fourteen twenty twenty-four. one lady wey be student don come out to come tok say im send her mama forty thousand naira say make she join zante whole side na so her mama come provoke for her come dey tell her say where she see forty thousand naira as a student dey send for her abi she don dey follow men dey do okpo miliki work o na so she come reply her mom come dey beg her mom say no say she no dey follow men o and she no dey do okpo miliki work o say because for inside school say she dey do caretaker work o

no problem no wonder wálé ẹ̀ ń ṣe gbá ẹ̀ ń ṣàmú school forty k kí ló ń tà kí ló ń tà. more than 1300 prisoners dem for inside different prison wey dey for nigeria dem don grant dem amnesty as dem come release dem from inside prison and na between january go reach may 2024 na im dem grant dem dis amnesty. yes na bishop news o'clock my name na nehi make una enjoy una day.